Укымыйсыңмы әле? Балалар бакчасына йөрисеңме? Балалар бакчасына йөрисеңме? Ә, ә сине кем өйрәтә матур, былай матур җырларга? Әниең өйрәтә. Ярар. Ә сиңа ошыймы менә болай җырларга? Ә Гүснә дә уйнарга да өйрә- өйрәнәсеңме? Ә берәр тибрәсеңме әле Гүснәгә?

Ә, менә кайларда катнаштыгыз, сез нәрсәләр уйнадыгыз? Сабада, сабада уйнаган бар. Монда консерваторияларда күрсәтә уйнаган бар. Әйе.
Шуннан бар инде кешеләр вакытлардан. Ә синең дипломларың да бардыр инде, әйме, Рамазан? Ә, ә, ә, ә, сиңа менә ошыймы менә шушылай беседа уйнавы? Более-менее. Более-менее, ә? Ә иң ошаганы нәрсә алайса? Нәрсә ошый сиңа күбрәк? Ә белмисең, ә үскәй син кем буласың? Э, компьютер буенча э, не буласың. Программист буласың, шулай бит? Ярый, безнең менә республикада дипломлы беренче гөсләүче. Консерватория белемле. Э, менә әйтегез әле, менә бердән бер специалист буларак, сез менә бу өлкәдә э, үзегезне ничек күрәсез һәм нәрсәләр эшлисез? Менә перспектива бармы гөсләүчеләргә безнең республикада?
Безнең республикада гөсләүчеләргә перспектива бик зур дип уйлыйм. Менә э, әлегә бераз гына миндә бар тоткарлык эшендә, чөнки гөсләләрем юк. Бисләләр кирәк. Бислә эшләүчеләр юк, шулай бит? Бислә эшләүчеләр юк дисәм була. Макаровтан башка.
Макаровтан башка безнең республикада юк. Шуңа күрә иң беренче э, тоткарлык шул эштә була инде инструмент булмау. Ул җитми. Әгәр дә инструмент булса, инде планнар бик зурдан, Алла кудерса, музыка мәктәпләренә дә кертергә иде дип планлаштырып торабыз шушы бездә. Әйе. Уен кораллар инде һәм аны академический инструмент итеп түгел, именно фольклор уен коралы итеп кертергә иде, аның чын барлыгын, чын чыгышын сакларга иде. Шушындый максат, шушындый алда планнар. Ә, менә Балтач районында ә, сезне, сезгә берә төрле ә, ярдәм күрсәтәләрме? Сез анда ә, ансамбль белән оешкансыз дип ә, ишеттем. Мин инде ансамбль бар шулай бит? Әйе.
Ансамбль бар. Но инде юк. Но инструментлар юк.
Инструментлар юк. Шул ансамбльгә йөрергә теләүчеләр бик күп. Халык бик кызыксына, бик ошаталар Буслә тавышы, шул хәтле рәхәт, диләр, аны тыңлагач, ничектер оҗмахка очып киткән кебек, диләр, тынычландыра кешене. Шуңа бу уен коралына бик скызыксыналар, уйнарга өйрәнергә, ләкин инструмент белән тоткарлык менә безнең проблема. Менә Балтач районында бит инде ул традиция, Бусләчеләр. Безнең республиканың бүтән районнарында менә мондый традицияләр, Бусләчеләр юк, бәлки алар кайчандыр булгандыр. Менә бүгенге көндә бу Балтач районында гына сакланган. Ә менә сезнең үзегезнең менә тамырларыгызда менә гөсләчеләр, керәшеннәр бармы?
Үземдә юк. Юк.
Сез просто менә шушы традиция белән кызыксынасыз. Бик кызыксындым.
И, менә шул Казан дәүләт консерваториясенә укырга кергәч, Макаров Геннадий Михайлович миңа әйтте, син Балтачтанмы? Балтачтан. Сезнең элек бик матур гөсләчеләр ансамбле бар, син шуның турында беләсеңме? Мин дөресен әйткәндә, аның гөсләчеләр турында ишеткәнем булмады моңарчы. Казан дәүләт консерваториясенә кергәнче, безнең Балтач районында шундый матур уен коралы булган дип Белмәдем дә. Һәм шуннан соң барып кайттым мин инде безнең Югары Субаш авылына, анда очраттым Иванова Елизаветаны, ул әлегә исән, һәм инде ул миңа гөсләдә уйнап күрсәтте һәм күрсәтте ниндирәк була ул уен коралы гөслә дигән. Һәм шул мизгелдән мин бу уен коралына гашык булдым һәм аерыла алмыйм шуннан хәзер. И шуңа күрә сез үзегезнең балаларыгызны моңа өйрәтергә булдыгыз. Иң беренче итеп үзебезнең балаларга тия инде андый бәхет дип әйтимме соң? И башта өйрәтә башладым малайны, Рамазанны ул бераз гына каушап җибәрде, бер өч, без өч ел инде уйныйбыз, әкренләп, әкренләп, башта бер кул белән, Нур Зәйтамовның анда юк, музыкаль мәктәбендә ул укымый. Менә ничек элек бармактан тотып өйрәттеләр, нәкъ шулай ук мин дә өйрәтәм. Хәзер инде әкренләп кызны да өйрәтә башладым. Әле аның белән бераз гына авыррак, кыз бала иркәрәк була инде ул.